kana matongona zvadai soka ndokasama kedu aka saka tatongoti chi regai titore advantage of chi of kazuva kanhasi aka uh, but um, vanotiziva vanotiziva tiri mukitchen uh, podcast yedu ndeye mukitchen but uh, like i say today we out here So guys, um, I just want to thank you guys for, you know, the love uh, that you've shown us ever since we started doing um, the kitchen podcast. Um, tikuona mavideo edu muri kuaona muri kuashare ari kunakidza saka charamba chingouya nechi nemavideos akawanda charamba tichiuya nechi nenyaya dzinonakidza so guys yeah my name is dj bronx and uh, welcome to the podcast so i think the last week when we put our last uh, last podcast eh, podcast yatakaitaka yange iri yema ma2k yanzi vari kushuta mafirimu Eh, matuke anetso vari kungoita zvavari kuita ka ende tadzoka nawo futi tichangoita chikuita pass through so today guys kan we've got weezy in the, in the building yeah and uh, with a new uh, member of the podcast uh, she's gonna be coming here now and again you're going to be seeing her vanenge vachiva vachitaura kanyaya dzinonakidza she will be coming by herself vanenge vachiva neni vanenge vachiva nevanhu vanenge vachitaura navo So guys, uh, we've got Tari in the building. Welcome, welcome to the podcast, Tari. Makadi. Hey, zviri How are sei? you?
Mm, Did right. Okay.
Uh, Wizzy, zviri sei? Yeah, inini bo DJ aminoti mukuita sei mimi Aiwa, ndiri bho. aiwa bo bo Takazoona podcast ye last time i- vanhu ngavakudhonzerana dhonzerana kuti anzi Oriano azodii azodii hongu akaita kumira naye. Yeah, nyaya dzacho dzakaoma.
Saka nanhasi you still stand by Oriano wako here handiti? Mukomana ndomuda tete. Hausi kumusiya?
Handisi kumusiya.
Mukomana.
Aiwa, no that's good. So guys today ka Uh, we're just going to be discussing uh, a few things that have been happening um, on the local scene yedu yekumba iyi
um, sade ndangonzwa chi kuti vanhu muri ku muri kuitora sei nyaya yacho kuti yakamira sei handisi kuziva kuti chi if you are up to date of what's been happening if not i'm just going to play uh, a video then uh, then we, we get to discuss um, uh, video yacho tenge taplayer iyoyo uh, right so the first video yandinakidza manje nhasi ka hameno kana aiona ka ndeyetsikidzi dzanetsa kumbari guys ama ah, one oiona here

The residents of Matererina flats are still waiting for assistance to tackle the infestation. Ah, chiri kunetsa ndechekuti tsikidzi dzacho tirikushaura dzakabva nekupi and hapana anoti haana ane usmati neane utsvina dziri kungopinda asi manje isusu vamwe tozoti tikaonawo chi diclovosi yekuti tiite sei ti

but wakatondiudza kuti tonen iyi ndoo yacho handitoizive saka iwe wakakura kubadeldel kaiwo kana utaura no handisati ndakangonzwa but handisatiusatotomboiona kanisamupenyu wako vanhu vamubvira vamborumwa netsikidzi handina eh?
kana yakandiruma maybe yakandiruma ndisingatozive kuti ndiyo yacho yandiruma
Tsikidzi yakada kungofanana nezvikwekwe zvezvo zvinowanika paimbwa handi unoziva chikwekwe icho izvo zvinenge zvinenge zvine tumakumbo tunenge six ino matix iye matix mm. aya by manje tsikidzi iyo yakaita kanenge kauredish mbichana ndo inonzi ndo iri kumajere here itsikidzi iri kumajere ah, inda inda ndodzeblackindanetsikidzi zvakasiyana because inda ndeye black tsikidzi yakadai taka red plus tsikidzi ikakuruma inobva yatora ropa yobva yazara manje enge plus inowanzogara madziro okay saka apa kava tiri kuona kuti chiika eh, maflats ekumbaraya guys mm. maflats ayayaka ingadai me muri muno muuk munomuka ingadai akadestroyiwa kudhara ingadai akadestroyiwa kudhara because to be honest ka itori health hazard because ka umwe umwe wari kunzi umwe wepanext door anenge aine utsanana hwake ka but umwe wekuside uku haana utsanana saka uyo ari kucleana ouraya ka dzobva dzazongoya because dziri kubva futi uku ende chiika zvavari kufanira kutoita kaina think kuto kutopisa zvimibhedha yaya kupisa mibhedha yaya unoziva kuti mametres ayaya mm. eh, no the whole thing has to be destroyed ndikuti vadzorai no unoziva kuti chika mumasofa imomo mukapasi mumakati mumasofa mayo ndomedzinenge dziri imomo pane ataura apa hanzi hanzi mushonga wacho hanzi hanzi inongodhakwa chete ipapo ka then mangwana inenge yatomuka futi chi ndinoziva ndeye government here maflats aye kana kuti ndeye vanhu
Ma- maflats aya voshawa. handizivi kuti maflats eku guys in the comment section let us know kuti ma- maflats aya kaya ndeegovernment here kana kuti Boys dai kwekurunoka taiti ndeye council and kana iri council ma council buildings ka vanobuditsa vanhu vana maintain vanotobuditsa vanhu vese and then like state state yema yema flats ekumbaraya ka ano anoto vanoto destroy the whole building kutoidzikidiritsa yese kutanga patsva kuvaka because right now in the 21st century ka there are supposed to be modern buildings ofanira kunga dzakavakwa vakadestroyer maflats ayayo vanhu vese vaive vanoenda kupi because maflats ayayo paflat one munomaza here mukati makamboinenge iri one ii one room a big room and then yobva yadividwa vanozodivida nemaketeni vachidivida kuti iite bedroom kitchen dining ndosaka tsikidzi dzisi eh. kupera becausecrowding and eh, Maflats aye paakagadzirwa ka as far as I know guys correct me if I'm wrong but as far as I know maflats aye paakagadzirwa ka they were meant for mabachelors yeah. handiti vaishanda mutown muharare saka inge angori ma one bedroom apartment anorendwa here kana kuti kunongogarwa kuye kuye anotorendwa vanhu vakumarentesa because mumwe munhu mm. anogona kurentesa iyo one bed anorendeswa nani ndopandaza ndeye council here kana kuti ndeye atori nevaridziwo awo like zvaatotozobvunza fantan levels naribe avana ndowane studio kamubaro wotiudza kuti ari kuwani ah ina ndombozive aiwa munoziva andisezvekutangaremabachela ah, saka mabachela ee eh. vakazongosirana vakangoramba vachingoinherita vana vachingoramba vachingoti kana yanga yari yasekuru vako pamwe sekuru vako vakasiya vabva vapawo baba wako baba wako bva warorowa amai vako pavagara vese imomo pavaita vazukuru vazukuru ndivari kungoramba vachingoita se zviri kungoramba zvichingodzika zvakadaro panoda kubvunza mati mm.
maflats akavakirwa mabachelors andi mm. pakutanga ka pakatanga kudhara dhara chaiko i think nevarungu vachitanga or something
zvakafanana vaishanda kumabasa andi vaishanda eh, vaishanda kuma industries waivakirwa eh. uchinzi ndepekungogara zvakafanana kana kuti pema no waifanira kugara imomo handiti ka then kana wazorora zvakafanana nekubulawayo kubulawayo kune kunonzi kurose camp izvozvo zvino rose camp icamp yemapurisa mm. yenge ine dzimba kama one bedroom apartment enga ari kuti mabed one bedroom one bed ka enga ari echi e, emabhachura e ekuti paunoroora manje ka waibva wapromotwa woendeswa ku two bed kana three bed kana wane vana but iye zvino ukaenda muroscamp iye zvino ka ka one room ikako ka munenge muine kana kuti four five six vanhu vari kugara imomo efamily of five six zvekutoti chiika vanotoburitsa imwe furniture ka kuisa pavhuranda pa manheru kuti vakwanise kurara because that's, that's how crowded it is maona of which ka guys zvinhu zvakadai so ka mm. ndozvinhu zvekutaura kuti chii instead yekuti chi mabloggers edu aramba achingotaura zvemabhishu apfanha vari kunetsa vana maloti vana kalafu vanaanika we are supposed to be looking at these issues health yevanhu because i, that's a pandemic waiting to happen imagine pane mfesi oh, ingataura pane mfesi ingataura kuti hanzi ye zvino taakutondorara iyo anitaurara kubhawa kana ndandorara kuti akukurufu Oh, ndokunzwisa pane panzi tsikidzi dzino dzino yakaruma inotora ropa mm. inosveta ropa inosveta ropa okay inosveta ropa mm. yaruma munhu haikwanise kunoruma mumwe munhu here ah, shomari wakudhipisa iwo kana dzichinzi dzinosveta ropa ka mm. ko yaruma munhu ikazonoruma mumwe munhu ropa rake rakashata chii chaitika ha ipapo oh, ndoziva manje kuti pamwe ndo pakuzadzana zvirwere ipapo because hatizozii kuti inozonorutsa ropa reri here kana kuti inoita zvekuita sei pari trick eh, right ipapo neswa mubafunga guys nangu handina shuwa help us guys kuti chitsikidzi karuma munhu ka yozondoruma umwe munhu futi kana umwe munhu yeye ropa rake risina kunaka chii chinoitika ipapo zvakafanana nemosquito ani mosquito inoruma munhu ka but inondoruma futi ka but hapana chinoitika wani dai vanhu vari kufakawo nemamosquito unonzi kuti hapana chiri kuitika ah, shamari shamari takarumwa nemamosquito akawanda kuafrica uku indo akandiyo kanaitese katori pamahwani inotora ropa here inotora ropa because tsikidzi yakatosiyana kuti ini ndoisa tsikidzi because unoti ukaiuraya inda inoita sei inda inogara mubvudzi inoda kufarira kugara panenge panodziya dziya so saka mubvudzi umu ndoma inoda kuenda unogara vana muno mezvikoro vechirungu mm. vakazara nadzo manje eh. inda manje because vakagezika vafana vanzwa zvanzi chachaya kuchikoro ka klasi yese ndotonzwa nzi musauye kuchikoro Because ji vanenge paka fancy name but inda kana iri inda inda but inda iyoyo vanhu vanenge vachiti hanzi haa inda imari ka hanzi ukaona ah, ah, ah.
mari yekupi imi wotsazoti haa wane chi wane chibhanzi aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa musasvike ikoko aiwa kana munhu asingaide anoita inda asina mari aiwa inda inda chimboita imega inda itofungidza kuti tsikidzi ndoinda dzakafanana neinda
zvakasiyana tsikidzi inototi plus tsikidzi hanzi haioneke zvekuti masikati pepa yainenge isingazivi kufamba masikati inoda zvinenge zvichirima rima so because inowanza kuda kuti ukaona painoda kugara ka kana building rakaita senge rine maburi maburi kuita senge inogara mumaburi maburi memabuildings aya mm. kana mumametres meme mekuti inenge ichingoona panenge pane kaburi eh. ndopainenge ichigara saka okay saka patauda kuti health ka because apa health department ka mm. vafanira kuya kuzo kuzofirita i think kutongofirita hameno hanzi pano mwataura kuti hanzi dai vauya kana nehelicopter yafirita building yese from mudenga uko but ini chendotara chekuti furniture yese ka ngaipiswe kana ndikavaburitse panze zvinhu zvese zvorohwa nezuva vospray anyway tikaramba ichikotaura nyaya ye-one guys we, we last last week i think we, we touched a little bit on um, nyaya yatrevor hatina kuzonyatso kuipedza yeah. yatrevor ka trevor dongo munomuziva ka yeah. Eh. mm -hmm. hapana asikazivi chikomana chinoimba zverudo rudo izvi zvese right ndo madhara edu erb vana trevor although vazvaakunzi vakutorerwa nani hanzani kune mfana aitorwa last week Nya- nyashi ndinyashi anza- Nyasha Davis. Nyasha Nyasha Davis. Davis. asi anambutirira music yake but Anogona anzi zvisingaiti. anogona right eh, anditi i think mo- most of you know what happened nenyaya yatrevor dongo yekuti eh, girlfriend yake yakapisa eh, flat raaigara but the way yakataurwa ka taifunga kuti trevor dongo inga ine flat rake ka patakazonzwa zvakunzi zve landlord is taking anzi akusungiswa na landlord for damage of property akusungiswa ndiani apa
akunzi ari kusungiswa saka apa paguwa gossip yaitaura kuti anzi jealous girlfriend sets uh, trevor dongos flat on fire then hanzi people achinzi another one was trapped inside but ati trapped inside wacho haana kuzotaurwa kunzi akazobuda sei inenge yakazongo but save anozivikanwa kwati nyaya dzezvimoko
mr lover boy mm. angadii ungagozviita sei ungazvidii hako iwoe
uriwo uri kudiwa uriwo uri panyanga aiwaka but still that's, that, that's so wrong because chika enga inomwe musikana akambo ende uyo wacho takazoziva sei izvozvo ndo zvakazotaurwawo nevanoziva kutaura but landlord kuzomusungisa kuzo kwavakanga vakuita ka zviri correct here izvozvo ko ndiye ngatadzirwa ka but why why wazomusunga
ehe ne ndodana tongomusungisa ka because anti ari kurenta zita kana ariri rake riri kutaurwa kunzi ah, munhu ari kurenta pana panonzi trevor saka no matter what chaitika mumba i think pandori nezvimwe eh. zvinenge zvakaitika kuzosvika munhu akunzi kuzosungiswa zvinenge zvatisinenge tisina kunzwa isusu pasocial media hey, eh, because isusu weare just going on what we heard pasocial yeah, media yeah. But anyway, my brother Trevor, I hope she zviri bhoo and i think yeah, i think zvesekutoposta posta ehe i hope i hope this year is, is got a uk tour at least ukauya kuno kumfeso wangu mafans ako chi vanokandira mari pastage wodzokera wandotanga futi patsva futi right um pane another video clip yandoda kuplaya ka uh, let's have a listen to it

You were affording to send us 100 pounds, 200 pounds, and we were not appreciating. We are very sorry. Now that we are in UK, we just want to ask you nicely, muri kumboshanda kupi? Muri kusenza kupi uye maishanda kupi maisenza sei chaikupai kuti mukwanise kutitumira mari uye tisinga appreciate. Sorry zvenyu. Chete kukwanisa kuita vamwe kutenga hembe dzepa online dzepa temu. Chipa chipa dzedze. hatina zvimwe zvatakwanisa kuita sorry zvenyu for not appreciating you maisenza sei uye maisenza kupi maisenza sei tiudzeiyo right uyu eh, amai ava vakauyawo eh, munomu uh, eh, a year ago um, saka vanyaso kuona manje reality yogara ye, muno muuk because eh, kana muchiudzwa vanhu vari kumba ka kuti guys kunoka kunoshandwa vanhu vanoita sei vanenge vachiti haa vanhu vari kuita sei vari kubhaiza handiti but reality inenge setanyaso kusinka in because isusuwo futi ka eh, i think vakauya kudhara zvenge zviri nani Eh, because mabasa anga achiri kuwanikwa mabasa anga akawanda waigona kuti uka ukabva pabasa nhasi wotora unotora amwe mabasa wotodzora I'm going home handichada the next day unoona basa but iye zvino nekuwanda kuuya kwakazoita vanhu manje unonzwa munhu kumba aitaura kuti chi unoda wandivharira so you guys how, long, how, how has it been Ndo- zvekutaura mukadzi uyu zvino- zvinorelata to anything here kana kuti ari kuti chii ya ichokwadi yacho chaari kutaura kuti inangu ndine kangu kakuzonzwisawo kandoita kuti tinozongosiyana kuti netime yaataura kuti amene ati mamanzi mangani two years about a year or so yeah we yeah yeah chitaura kuti yeah hazvisi kubatana nangu ndozongonzwisa kuti kunotori nemumwe munhu akauya kana kuti two months back zvinhu zvake zvatova bhoo vanhu chandozongofunga ndechekuti ndinozongonzwisa kuti nguva inosiyana ichasvikawo nguva yangu yekuti zvinhu zvinobatana hatina zvakaita munhu But 10 years ka uchingokwangwaya chete no zvinoitika yozosvika ti- time yako after Zvi- zvino- zvinotoit- zvinotoitika nditori ne ndino- Eh, ah, wamwe- ah, pano watori nema 20 years ka unogona moto chete ka Yeah, but nguva yake ichakwana Ah, mveso wangu kana una 20 years ka aiwa bika doro shamwari zvaramba shamwari Zvaramba. aiwa zvaramba unodzokera kudeni unopisa musha ka aunoita sei zvaramba ka woramba ingotendera munomu ndopanozoita ndopanozoita masuicide cases akawanda because when you look at it muno muuk there are some cases ema emazimbabweans akauya kunoka akagara for 20 years asina mapepa but vazhinji vacho shi aizongozvipfuudza zvake because anenge atongona kudzokera kumba kwacho ka handisina malinks ma kumba plus ndodzokera ndichiti ndiri kuenda kumba kwaani mm. on and apa social media futi ndo inotikwadzawo futi because pressure eh, pressure yekuti chii wakamirawo chi like nhasi zuva rabuda soka vanhu vanenge vachifunga kuti ah uk yakapenga kone razuva but ndo summer yedu yetwo days iyoyo tikatokuita zvataita izvi ka izvi kwakutofuma mangwana kuchinaya one yeah. and chi kuti tiwane time yatakaita yokugara soka its very rare because munhu anenge ari kumashift because i remember patakauya kuti chi ndaishaya kuti bcause ah, kuafrica ka friday unotoziva kuti unongoona wega kuti nhasi friday ne day racho rinongokuudza rega usikatomboudza kunzi nhasi chii unongozoona wega so kuti mood yevanhu yachinja vanhu vari kunakira vanhu vari kufara yeah. unotoziva kuti chi ifriday But munomuka Friday yako ka weekend yako day rako rori off ndo weekend yako. Unotongoona kuti ya. Kana iri Monday kana iri Tuesday zvema days zvakuti ano. Day rori off ndochi ndo weekend yako. Ndo weekend yako iyoyo.
Naona. Right, let's move on guys. Unless kana paine mumwe ada kuadd something onto that. Yeah, 20 sezvaataura kuti anzi 20 pounds unogona kutadza kana kutoiseva for sure kuti mukadzi uyu kuti vanhu vaive vakauya kudhara ava unonotosha kuti huraiti hei tanga tisingaappreciate because chero munhu ari kumba izvozvi haakwanise kuzvinzwisisa kusara kwekuti aa paground akuzviona kuti hei haa 20 pounds yakakosha yakakosha ini ndotombozoona kuti kana ndine mari ka nechingopfachura but hei ukazonota sa nekatwendika katwendika twendika unopoona kuti chii kakakosha kakakosha unenge wakaseveredza 20 Yeah, wabva pane- kuona kuti pane yakabva kuitika recently ya Dorcas Moyo yekuti yakaitika musi wa akaposta musi wa 29 March eh I think vanhu vanozongoti wakaposta panguva isiyo because akaposta song yake yaakaimba long back inonzi ranganai henyu asi zvichakona no but iye why why akaiburitsa aka at this time achiziva kuti chika matensions ari so high at the moment and then munhu woisa song iyoyo kwekusuruka pese kakudini here iwo no song aina song yakaimbwa kare but i think zvakazongoitika ndezvekungoti pane akazongoita repost panguva isiyo chete ah, kuti ranganai henyu asi zvichakona ah, but aiziva zvake tingati aisaziva here nangu hatizivi hatizivi kuti iye akapostira chi maybe munhu pamwe isong yake anotofarirawo maybe akambofunga kuda kungodzora vanhu ndangariro haisiriyo first song yake here yaakatanga kubudisa doka song handizoziva kuti ndo song ndo first song yake but to my surprise zvazoitika i think is it nezuro ah, backlash yacho yakazoitika after that ike kamira sei bcause akaoneswa motoakaoneswaakatukwa akatozovharira vanhu kome akatozovharira vanhu comment section oh. ende zvaitukwa nevanhu ipapo vanhu vane hasha kunze uko ndozvetiri kutaura zvacho vakuti people are angry ende makaenda mucomment ende makaenda mucomment section yacho yakapostwa izvozvo mm. maitaura zvimwe mamwe mashoko asingaiti apa munhu ichecho anorwadza eh, ndomuzadhoka mm.
but eh, anyway izvezvi ndi kutoverenga imwe comment se imwe comment yemumwe munhu ka mm. paanyora kuti ranganai henyu asi zvichakona zvakanzi nemumwe munhu vanhu vari kuti amen ndovayidzidza mu special class wese akanyora kuti amen but chazondishamisa manje ziti nezuro hmm. apirwa mota nekuda kwecomment ndoo zvacho ndiko nei ndiri kuenda kai kuti chika eh. eh, chibaba chabva chamiramira chibaba wiki nero chabva chamiramira varwadziwa nematukiro avakaiwa hapana kurwadziwa yeshamaipacomments pasaka ini ndikatongoita Tisawo ka comment kangu ndikatukwa no ndakutopuwa mota na Sir Wicknell. No, kamutukiro yeah. kacho kamakazomuita imimi. Vanhu ndakunoti kuti imimi kamutukiro kacho kaitwa nevanhu. Vanhu vaituka vachinanga vaituka zvimwe zvacho. But iwo usikona kuti vanhu vanhu tikatarisa vanhu vari kupuwa motikari vese ava pachokwadi chaipo chaipo ka. These are influential people. Wow, these people are, I already known kuti tichapa nhingi Now- nanhingi nanhingi nanhingi ya ya na unongofunga kuti zvinhu zvinhu zvekungoti munhu ari kuita zvinhu zvichibva pamwoyo wake hatina zvatinoita zvatinofungawo kuti
saka kuti docas anga atori mu- mu- mu- muline up yeku- Ah, zveline up- Angatori imi nangu muline up. zveline up handizozive but ndingoti zvinhu zviri kuitwa nasei weekney zvinhu zvekuti ari kuita zvinhu zvichibva pamwoyo wake Saka wakatukwa unogona kukuziva kwakurubva marinda wakandiwa pamoyo wake wekundimunhu wese munhu wese anenge ah, guys iyi kai iyi inoda yansogarira pasi yase week nero nenyaya dzemota dzake idzi ka idzi gozishamari ka hapana unogona kupiwa mota kana kuti ukangoitawo kanhu kanenge karingori nice nice zvinoenderana nenguva iyoyo unopiwa mota but vanhu vangani vakarikuita zvinhu zvakanaka vanhu vakawanda seri vaita zvinhu zvakanaka vaita chii ndosaka ndati ari kuita zvinhu zvichibva pamwoyo wake kuti anozvida here
haa ah, iyi kai tichaidzokera iyi right iyi kai kuuya madam boss kai muri kuona sei madam boss before and after before and after mm.
ina hangu ndoda before iwe uri kupe uh, after after after mawana haiwa shamari haiwa akana haiwa before tarisaone before ina ina hangu i prefer before because after ika this was this was now extreme aya ah, ma ma ma extreme measures aya chawada nyatsoprova checho chii and chionetsa ndichoti madam boss ka vanofolewa nevanhu vakawanda vanofolewa nevapfanha vedu avo vechidika avo saka it means kuti ari kuudza wechidika wa kuti chika you are not you are not happy with the way you look you have to go that extra mile yekuzvigadzirisa gadzirisa kuti unge uchionekwa kunze ukoko ini i think ndozvitongondinetsawo andione hangu paine zvakashata ukazongoonawo kuti unenge unoda kukopa wangonakirwawo nezvakaita namadam boss ini hangu after ndikutoida hangu inini aiwa zvakafanana
nevarikutengesa mushonga yekubleacha wakava handiti mm. vanhu vanenge vacho vana vedu vari kukura vanenge vachiona ka skin yacho yalight chii chii chii but the process yacho of doing zvinhu zvacho izvozvo manje ndopakaipa pane masides effects mostly everything about masides ndozvinonetsa but uh, maside effects anenge but hakuna mm. hakuna chinhu chisina maside effects pane zvese zvatiri kuita hapana ndipa podcast kuda ikweyo eh. akuudza izvozvi diani ye yeah? Aiwa unouya nenyama bota totenga iyo una ah, ayo bev ini handinotombotenga nyama iyo uzati yatengwa nani uzati yatengwa nani wapanhu wangu vauya kuzoita podcast neni pano ndowatouya netuma pekipeki twavo aiwa huya nemapeki it's only 10 pounds 10 pounds 10 pounds tokuona guys ndozvatinoita papodcast yedu apava munhu anongofona achiti aona babac sted zvikanzi ndaakuya ozogocha asi itsori life eh. huh?
Iri live. Andiri papodcast. Tiri kutaura zviri kuitika. Tapedzera yemadam boss taipedza here? Because hii ya. Ah guys, pabva pauya futi hmm. chadzoka pabva pauya update. City Council was in Bari to die to fight the Tsikidzi outbreak. Iyi yabva yabuda iyi.

Aiwa chikuti no. Wagara kupi?
Madeo deo ka. Murafana no, madeo deo.
Ndinotobvunza ndo vanhu vacho vanotakura mabhini here ndo vanoita sei? Vanhu vacho vanotakura mabhini ndo kwamunoenda unobhadhara mari yekwakatsekera. Kuzouya vanhu vakurumwa hanzi kumarara vanga vasingauya asingazive svina iri mumbare ndiyani? Uku kwagara kunoti kune outbreak yesewage. koti iyoyo yetsikidzi yazongouya mm. siweji anongojamba vachienda saka haa ndofunga yetsikidzi yakasika kunzwikwa ndofunga vanhu vanzwa nekuroaut
zviri serious ndezvipi yetsikidzi neyemasiweji Ah, zvakafanana sweji iri wese because sweji ka unopinda mvura inomwiwa futi eh. saka asweji ah, no i think zvakada kufanana but sweji iri wese shamari because sweji ka kunhuwa kwacho ka Ah, mahwani.
Mumbare hapana pandakambofamba mumbare muri dry hapana. Eh, so je vatojaira kutodya plus vakasasotonzwa kahwema kaike vanotonzwa kuti Mm, munangwarira- munangwarira ku- kuirwa nevanhu kumacomments uku.
kahwema kaike ukajaira Vanhu vanodya sadza kumbare.
manje rinonaka sadza remumbare manje mari madhora ukajaira rerere kahwema kako kana kuti Kudya sadza kahwema remumbare. kaunongoto Ah, This one rema dollar. Mm. Ah, no naka sedzerere. Ndingakoti andiba andidya. Ina ngunda ito kubikira bikira. Kumbarerere rinofaya sei nini inonzi chim. Mm. Mm, gangu rekumbarerere ah, hauzvione zvese zvekuti pane sewage kana kuti pane chii sezvandangotaura kuti munhu ukangojaira kasimeo kako unenge utori bho vanhu vazokanzwa ndo vanosvika vanyowani ndo
vanozias long as chi city council yauya iri bho right guys baba harari zvavakaita izvizvi makazviona sei izvizvi hanzi king david mm -hmm.

something happened chetisi kuziva chinozikanwa nani nababa harare chete chavasina kukwanisa kuudza vanhu kusocial media ehe kuti something happened because ka the way that guy uh, came ka from ari kwaja i remember Uh, I'll show you some pictures here. I'm the first person akatanga kuvatora kuvacover event yavo pavakauya munomu muUK, first event yavo vachija president ndopenga ine tsviriro tsviriro payainetsa on to now pakazo kuti baba harare wanga wazosvika pastage yekutoita sei yekutopfuura jaa wacho nekurova hit after hit after hit One. and then kungosiya zvese but ndozongonzwisa kuti hakuna chisingaperi because iyo baba harare ukateerera pakutaura kwavo vanotaura kuti zvese zvamunofunga zvamaakuita handina chandisina kuita aiwa shamwari hapana munhu asikadi mari hapana munhu asikadi mbiri calling day ah. avakaita baba harare vakanzwa jesu akavapindira ah, ah, iwe shamwari iwe mm.
who you are as an artist ka handite kana uri pastage you're an artist kana wabva pastage Asi vanodaro, hayi wewe vanotaura- vanotaura kuti "Ah, ndakatoona kuti ndakada kunyanyokoshesa mari kozi vanotaura kuti mashows ava vakakanzela vasati anga vati ari kuti penga ari ku vakabhukwa. is hanzi australia here kana kupi hanzi ndiri muhotel room hando pandakaona pandakanzwa calling ichindiudza kuti chitosiya zvauri kuita saka hanzi from pandakazoita matoba shows angu ese andakazoita ese from then onwards ka hanzi it wasn't me anymore hongu wangu body yangu inge yangoshandiswa kusvika pakurekeza kuenda kugym kusvika Yeah, pakucheka hanzi- musoro hanzi taendera kujimu kwakundoroda kayelo ini nyaya iri pakayelo bone aka Eh, ah. ndokanenge kachinja zvese kakasvika kachinja vanogona kunge vanga vagara vainaye but vasati vamubuditsa baba harare Ah, kuti kudaro mona zvemaartist zvinonetsa vanhu vacho vane imwe information yavanotipa neimwe yavasingazotipe haka yelobon kanga kasipa
kakazouya eh, ndokakasvika eh.
kakabva kachinjisa zveseithink baba harari kupanga kuzobuditsa anogona kunge anga aripo but vakazongotanga kumubuditsa vari kuda kumbonyaradza vanhu kuti vanhu vazive bcause kunze uku kuno vanhu vaiziva baba harari hameno zita ravo kuti vanonzani so vanhu vanga vakuda kuratidza kuti handichisiriini kuti handichisiriini baba harare uye nditoriwo nemunhu ah, butstill achiri kushandisa ka baba harare because ndo trade name ichangoramba riri baba harare ah, vaimukrashiravasikana sikana olright kana akawana calling yacho akatadza why asinawo zvipa zita re

Ika baba Vachita harare.
king, ha, King, va- king.
vakuzvita mambo ka King David. no icharacter iyaiya yekuti um, aka i think vakanoteerera pane imwe handina hangu ava, handi- haasi munhu andoteerera pane imwe yandofunga yakambotaura vachitaura nezve vachibvunza kuti kotsa makazorwana sei vane mamwe macharacters ava aiitwa nadavid mamwe avakangoti ano
anoenda nezvaari iya iya ndobva vazongotorawo zita but ini hakundiona songe decision yakanaka yavakapa baba harare Nai, nai, Kudzidzisa vanhu ini to be vakawanda. honest.
david wacho muchitarisa mubible david eh, stanogu aiita zvese but eh, achiita zvinhu zvaaiita izvozvo obva auya kuna mwari oye okumbira ruregerero mangwana onopamha futi odzokera futi kuna mwari kwacho oenda nokuumbira ruregerero saka zviri kureva kuti ndo zvavari kuita no hazvina ivo havana kuti zvakafanana zvese pane mamwe macharacters avakamataura makaenda kupeji kwavo munonoona vachiudza vanhu kuti chii chakaitika Haa ini nangu to be honest ka I would have preferred him to keep on as baba Harare. Yeah, but ini hangu sekufunga kwangu ndoona kuti vakaita i good decision yavakaita zvinodzidzisawo vakawanda kwanza uko kuti chiwa kuti zvese zvamuri Kana kuita calling- kuti zvese not kuti I- I- kana kone nyaya siyana neupfumi hwese wandakakupa no not kuti upfumi hupi iwe You, he was an entertainer ka unoziva kuti vanhu vakawanda ka they were, they were disappointed kane Eh, zvakaita tikukoshesa- parare tikukoshesa mari kudarika mwari wedu but ini nangu ndo- ndo- sekufunga kwangu ndongofunga kuti baba harare ndivo vanenge vane right answer because eh, the answer yavo chaiyo kava vanoda kuiudza vanhu pamwe vari kurwara pamwe vari kuita sei hatinotoziva kuti chii chakanotoitika pavari kuti vazosvika pa pakuti vosiya fame yese iyo zvinhu zvavakabuilda for many years wongosiya kungoti king david vaking david vamuka vangoti vaking david ndo zvacho ndo zviri kunetsa izvo inini ndakatadza kupanzwisisa zvangu ipapo but anyway baba rare bo like pane i think we're gonna talk about two more stories panapa we're gonna talk about this one pane this girl anonzi quantum unomziva

I studied chemical engineering in Zimbabwe. But in Zimbabwe, the moment that you finish graduating, Zimbabwe will change your destiny. So wakadzidzira so wakadzidzira kuchikoro kuti uite asirizvo zvaunoita. Shamwari yangu inini nezuro anga ari best in school in this class yandanga ndiri nini chemical engineering akapasa with distinction nditruck driver kupoland best friend yangu inini akaita nursing ari kuchengeta machembere ukataa

Money changer. Ari kuchinja ma marands kumaita ma RTGS. Student teacher aimbondipisa ma extra lessons inini. Aitondidzidzisawo kana neni. Izvozvo ari pano kuona angu ana speaker kutengesa ma sim card. right
eh tinzwei munoti ine nyaya iyi hayi papa ichokwadi it will change your destiny ah, basa raunenge wakaendera kana kuvhara harisiro raunotomboita Rimwe mudhara watakashanda naye so uh, ndakamboshanda naye kune imwe home so some years ago anga achangobva kuzimbabwe saka ndakumudza kuti shamari ka eh, tetiri pa, pa two to one neclient ne, ne, ne, ne mm. sa tauda kuita sei kuradzika client manje sa ndakumudza kuti mudhara eh, ita so ita so zvikanzi a ah, mwanangu i think ndinenge ndati kurei kukupfuurira iwe saka kuti undiudze unditi uchindiudza kuti chakati chakati ndidai so do you know kuti i was a manager inini ku one of the top banks in zimbabwe ndikati ah, mdara izvozvo hazvichashanda kunoku izvozvo hazvichashanda kunoku ka tatoenzana mdara yobata wako ndibate wako tiradzike munhu ya ndakatomboshanda ndakatomboshanda nanesi kunoku inini vanga vabvawo kunyika kwavo mm. but kamuitiro kacho kaaiita kekuti inini ndakabva ndiri nurse but aisazvinzwisisa so zvinhu zvekuti anga asina munhu akatombomuudza kuti nyangwe wakashanda nemunhu anga asina kumbobvira akashanda kupi mm. as long iye akatanga kupinda pabasa chero iwe wakabva uri doctor kana kuti uri chii unoteera so takatozoita kaargument kekuti takatozotanga kuitisana naro zvakatozosvika pakuti zvakazosvika kuofisi akatozosvika pakuudzwa kunzi kunoku zvemabasa enyu amaita kunyika dzenyu ashande unofanira kutomuteerera zvaanga achikuudza bcause ndini ndiri kuziva mm. eh, and akazosvika pakudzikama eh. eh.
aiwa uk tokoti diaspora ndiye maenzanisi guys zvese zvekuti kana wazouya kudoura hazviko kuzimbabwe chete zviri kutaurwa nevanhu kuti i think vanhu vari kungotaura vakangomirirawo nyika yavo but hazvisi kuitika kuzimbabwe chete eh, tisataura nyika eh, dzese uchingoya especially mudiaspora munomka eh, kazhinji kacho ka nyika dzetiri kuuya dzacho ka they don't recognize our qualifications dzekumba saka uchingoya munomka watongofanana nemunhu wese ndosaka zvakanakira kuti uk ka ndimaenzanise guys kana uchida kutenga ukada kutenga mercedes benz yako iri kudrivhwa nabhururu wako waona unongoenda unotenga kana uda kudyawo chikafu chinodhura chinonaka chacho ichocho unongoenda undochitenga saka takangofanana because ndotombofunga mamwe maticha ekuzimbabwe obva angodai zvaingobvumidzwa nzwa ukabva uri ticha unongouya uchiita ticha kuno maziviro ah. andoita mamwe maticha emuzimbabwe vanouya vakatifidhira vana poison nekudzoserwa futi anokwaturwa anorohwa unotozianoswerane mamwe macheda atatinawo kuzimbabwe uku aiuya uchinyatsoona kuti nhasi vangu vakadhakwa mulese hmm. pana zvekutodhakwa zvekutoti vakatobatwa nezvakavabata hmm. chimbofunga kuti munhu iye ungouya achinzi ari kuita ticha anozongosiya here unowa eh, zvakafanana nomwe mudhara wandika pane imwe place yandaimbonda yevana so vasinganzwi zvakanaka akuti ayi ndiwe kunigeria akuti hanzi you know what you know what my brother vana ava kava vane madhimoni ava vanoda kunamatirwa vanoda kuti ndikati mudhara ka usatombofoka zviti bufu zvoda kuti rikazi no vafanonamatirwa varwari ava madhimoni aya chii ndikati mudhara wangu kana muchida kugara munyika munomuka itai zvamafambira kubasa mudzokere kumba noona then pane iyi yaitika yaminoka ndamainzwa ya deputy headmaster vaibata vana kupa chikoro mainzwa no
wainzwa unoinzwa kana deputy headmaster so vaibata vana vachisodomaisa vana vekupi kuzimbabwe vechipi chikoro chikoro chacho chinonzi miratoni Uh, chinonzi chikoro chacho yakaburitswa napatricia jack mm, yakatotaura chikoro chacho saka mwana wayo zvaakaita ayabviswa naticha wakawa mukomana achiudzwa kunzi usataure usataure sa paakazoenda bva atanga kurwara mwana paakaenda kuchipatara Doctor achibva aona kuti chii eh, kumasure kwemwana wako hanzi kweko akatoora kutobuda honye saka vachimubvunza chii chakaitika airamba kutaura vachibva vatoti chii wamutretena kuti ukasatauraka wasarwa nechii ne two days after two days unotofa tikasakurapa sa ndo paakazotaura e, nyaya yacho e. uh. e, nhasi ndauya nenyaya inosuwisa muri kuona babava babava vari kumasure kwangu
masase high school deputy headmaster pachikoro icho chinonzi masase high school its a boarding school located in berengwa berengwa vanonzi anymore gumbo ndozita ravo anymore baba ava oh it is stopped anofamba nemakumbo mana chaiko chaiko kuti dhamba dhamba baba zvakaitika nezvekuti mwana pane mwana akaaiaenda kutoilet aenda kutoilet aichema kuridza mary achibva kutoilet saka boarding master vakanzi dai headmaster indai naye kuchipatara vaenda naye kuchipatara ini sekufunga kwangu anofanira kutongerwa rufu
this is a very sensitive issue because ye yeah. haafanira kana kutombobuda ndivanhu vanofanira kana kutongosungwa zveupenyu hwake wese aende mukati uyu uyu mm.
Vana vangani vaakaita vasina kutaura pamwe akasobvira kare achizviita. Apa hanzi pane zvimwe zvikoro zvaitodzidzisa. So oh. kuzvikoro zvaidzidzisa izvo izvezvi.
Chifunge kuti mwana uyu unenge wamudemeja sei enge plus chinenge chautaisa kuti vana vangani vasina kugona kuzvitaura uyu akaita laki rekuti adai asina kuzorwara oh. Ah, rufu chairo ndo runoda kutongerwa right guys we're going to continue uh, our podcast ka tinombotanga kugocha panapa saka tirongoramba ichitaura zvedu so guys uh, like i said um, we here we now having a barbecue this is summer time we're gonna have more barbecues tichitaura hedu nyaya dzedu dzekuzimbabwe and uh, just in recap like i said guys eh, tsikidzi dzedu dziya dziya dzaita sei dzasotwa thank you uh, city council harare city council nameya wedu vari kubata basa zvakanaka kwazvo anonzani meya wekuzimbabwe anonzani komvesi anonzani wekuharare wekuharare anonzani ndiwo mupfupi andi eh, mupfupi mutema eh, is very good zvake okay. ari kubata basa ina ndina chandoziva zvekuti ndizotaura kuti ari good ndina chandoziva me akatombondi pane kakosi yandakamboita kuzimbabwe tikatobatana maoko kudai oh. no no is is is good zvake kucity council ari kuita basa randoziva ndimukuru ani mukuru yedu vaemarson ah, vari kurova basa randinofara naro tine trababilus munoiziva here trababilus indatrababilus iyo yakasotangwa rini nanhasi asati yapera yakatangwa trust the process process yechiko iyo how many years yeah trababilus unozoa chikura unozoa makamboona pabepa makamboona pabepa zvayakaita trust the process ichapera rini No no, atinei ne time yaichapera. Aiwa ka, tofanira kuziva time. Ivision ka makapiwa ivision. Zvakawanda zvatiri. Muno munyika muno mukazvikanzi tine chakati ka chinofanira kupera. Pane primary school iri apa. All right. Eh, ah, mira, pane eh. primary school iri apa. It was a rare ground. Eh. Anditi ka. Chikora chacho chiri kuseruko. Istory building yakamira but yakangonzi chi building kai yasvika makore ayo ka it has to be raised down but nothing wrong with it vachibva waya apa bvawapiwa six months do you know within six months ka kuchinaya kuchiita sei vakawaka chikoro within six months first day richitanga kuvhurwa chikoro chevana vana vakapinda mubrand new school Trababila ziyani makore mangani? No no, iyaya i process ka. Isingapera chinhu wani. Isingapera.
Inopera. Inonzi vision 2030. Ah, Muchaona ah. pairi kusvika. Makatanga pa vision chi?
Yakatanga pa vision. Aiwa, ina kumbochinja. Ah, takatanga vision. Haina kumbochinja. Inoti apa 2030 iri chitongoriko ah, vision 2020. Vision 2020 uchiri kuiziva. Aiwa, 2020 haisi yedu. 2020 Y2K uchiri kuiziva. 2020 no no, haisi yedu. Tikutaura yamukoma. inonzi vision 20 ah, ah, makaona plani makaona plani ye new town yatu iri kuvhurwa izvo ani muzati kwa harara isiri isiri ya kuti makaona plani yacho dabden uko exactly ndozvino kuratidza kuti vision 2030 mount dabden yenyu yoyo ka ndokwakavakwa dzimba kwakavakwa mapenthouse akapera here esadak akapera dzakapera here ah, trust the process ah, mirai zviri kuitika process yakapfuura kudhara makaona road those houses ka dzaifanira kuuya kuti vanhu vari kuuya pasadak vanga vachisvika vachirara imomo vakararamo here aiwa iprocess hatisi kuita zvinhu zvakawanda zvinhu zvatiri kuita izvozvakawandisa zvaifanira kuita process zvakapfuura zvakapfuura ichiri process asati zvapfuura vanhu ndo vari kufunga kuti zvakapfuura but tichirikuenda leaders were supposed to stay in those apartments zvikapfuura
yakazongotivhiringawo pamwe pekuti vaida kupindura tunyaya twedu chemunyika medu isusu napresident wedu tine kamuitiro katinoitapresident wenyu vakabuda vachitaridza ndege iri mudenga vari mubuilding ah, zviya zviya zviya hmm. inini handina kona chandakaona chakaipa paeni kana kana hapana kana chakashata pane zvinhu zvese mukuru akura kukura makanzi batai vanhu president wekameruni ane makore mangani Aiwa, totara vedu isu president wedu isusu. Kuri kunzi mashoko angu ane simba ndaitoti ngavawedzerwe dzimwe 5 kumberi mamwe makore. Saka varamba vachitongotonga chete. Handisati ndaona chakashata chavari kuita because mukona problem. Zvese zvese mira munzwe chinoita chiri kuitika ndechekuti. Guys, this one ka it's a it's a it's, it's a it's a topic for another day. We are no people are not yet ready for this one e. Aye, this is a sensitive. Iyi kai no it's not sensitive.
Itori bo. Ndonyadzofanira kutaurwa manje pa podcast ka. Mm.
pane kuwana munhu anoenda saidi chete unofanira kungotaura eh, mafemunofanira kutaura mafex ako wakasununguka enda ndiri kuita zvima iyi zvekutaura president ndakadhakwa no no aiwa ah, no no nanombo ndutara tuzutara right guys so guys uh, comment section ka our next podcast ka tikutaura about situation kuitika kunyika kwedu because this one ka That's the topic yandakabvira kudhara ndichida kutaura but tetakangoichilira zvedu but iye zvino chi tane mukana wati titange kutaura nezvayo so guys don't forget to like subscribe share zvese see you on the next one tikidza dzina kupera mushonga watakazipesa kana kuti mukaka kana kuti chii tatadza kusi